Azul fell-awen, merḥba yiswan, ar tedwilt-agi neɣ d tadwilt n Ḥlima Kabil tettewwi-awen-d tamacahut. Ihi tamacahut n wass-a tɛna Aqcic yebɣa taqcict. Macahu. Ṭlem cahu. Ad tiḍba Rebbi. Amzun d asaru. Yella yiwen uqcic yebɣa taqcict. Ihi, taqcict-agi tecbeḥ aṭas. Tesɛa ṣṣifa, tetturebba, tefhem, bɣan-tt akk merra warrac n taddart. Ihi mi iwala-k mi iwala-ken baba-s bɣan-tt akk, ini-as akka-agi, win i yi-d-yehwan ad s-fkeɣ ccuruṭ, ala xaṭer mačči d yiwen ad s-ttekkseɣ mačči d yiwen ad s-tt-fkeɣ. Iɛedda mi iruḥ uqcic-agi tt-ibɣan. Inna-yas, ini teẓriḍ a mmi, ad k-fkeɣ ccuruṭ, ma txedmeḍ-ten-id ad tt-tawiḍ. Inna-yas aha, aha a ccuruṭ ad d-fkeɣ, ad sen-izmir. Yadda amek i s-ixdem, yessenɣed-as akk ibiṣaren di lqaɛa, yeččur-as taxxamt, jehd-s, ibawen, llubyan, Lḥemmeẓ, yakk ibiṣan akk yellan d rruz, akk isxejḍ akk, yenna-yas tarmit i tent-id-tefriḍ. Si si ṣṣbeḥ akka ma d tameddit, ad ten-id-af akul wa d aɛemmu, yenna-yas ad t-qebleɣ. Yenna-yas wagi tecreṭ-aw amezwaru. Iɛedda, iruḥ uqcic-nni, yeqqim ddaw tezemmurt ay yettru.

Teɛǧeb-iyi-d aṭas, ḥemmleɣ-tt. Yenna-yas baba-s, atan yefka-yi ccaṭuḥ ad tt-id-xeḍbeɣ ad taɣeḍ leḥlal-iw. Baba-s a yeqqar ad m-fkeɣ i k-fkeɣ ccaṭ ma tzemreḍ-as. Yenna-yas itbiren-nni, d acu d ccaṭ? D acu akka i k-d-fkan d ccaṭ-is? Yenna-yas acu i d-fkan d ccaṭ-is, ahan ineɣzi akk ibiṣan, iččur akk agens, a k-yeqqar fru-ten akk kul wa weḥd-s. Nnan-as itbaren-nni d ayen isehjaren, nnan-as tura akka d-awiɣ tarbaɛt-iw, kul wa ad t-id-yaf weḥd-s. Dɣa ifreḥ uqcic-nni, idda kan iqqim di texxamt, ad d-keččmen itbaren si ṭṭaq, ikcem, ikcem, ikcem, ibudd wakk tarbaɛt-is, kmaṣan, win ay irefden ibawen d ɛemmer weḥd-s, win ay irefden ṛṛuz weḥd-s, win ay irefden lɛedes weḥd-s, win irefden lubyan weḥd-s, lḥemmeẓ, xedmen-ten akk d iɛemmuren. armi d tameddit ata yusa-d baba-s teqcict-nni mi d-ikcem yewhem ini-s kenwiɣ smeqreɣ-as ccaṭ ini yeṣṣef aqcic-agi yeqfez dɣa yefreḥ uqcic-nni ini-as ameɛna a mmi ini-ak s ccuruṭ ini-as mazal-ak ccaṛṭ wayeḍ

Ini-as aha, qebleɣ, d acu-t ccerṭ-agi-inek? Ini-as teẓriḍ d acu-t ccerṭ-iw. Ini-as ad t-tɣummeɣ, ad ṭṭfeɣ tullas-agi ad t-tɣummeɣ akk di lqaɛa, mačči d yelli-agi kan, ad d-rnuɣ tiqcicin-nniḍen ad tent-tɣummeɣ akk s llidra. Tin ɣef i k-temɣeḍ d tin. Nisen kewgi teccerṭ-iw. Ma tedda-yak-d, ahat ad tesɛiḍ ẓher ma ur d-teddi ara tin d-ddant-in ara taɣeḍ. Iɛedda yuɣal daɣen yuɣal daɣen ama d amkan-nni daɣen ara yettru. Ay yettru, ay yettru amek ara yexdem. Ata twala-t-id, zizwi-tt. Nnisin akka tettruḍ ay aqcic. Inisi ayen ara ttruɣ. Inisi ay a taqcict-nni bɣiɣ di taddart. Iṣɛeb-iyi-d baba-s ccuruṭ. Inisi ay d-yettak ccuruṭ wa deffir wa. Inisi ur ten-zmireɣ ara. Tenna-as, D acu-t akka teccerṭ-agi i k-d-yefka? Yenna-as, Bɣiɣ yelli-s ad taɣeɣ. Meɛna a yeqqar, ilaq, ilaq ad k-tɣumɣu akk yerra-yi-d tiqcicin nniḍen ad k-tɣumɣu akk s llidra, ad yerna tinafag i temɣeḍ d tin ara taɣeḍ. Yenna-yas yeshel, weṣṣef-iyi-tt-id ad n-kecmeɣ ɣer ddaw llidra ad tt-id-muqleɣ, Syin akkin neɣ a tin umi ur dewwreɣ, a tin umi ur d-twalaḍ ad s-dewwreɣ d tin. Dɣa yefreḥ, yefreḥ, yefreḥ mačči d kra. Yenna-as ihi taqcict-agi, allen-is d tizegzawin, d ticebḥant am udfel, acebbuben-is d iwraɣen. Yenna-as d ṣṣifa n leǧ, leɛmer ttwajeɣ. Ihi, mi iruḥ, yenna-yas baba-s-nni, Ha-tent-a tura dagi ɣummeɣ-tent akk, tinafag i temɣeḍ d tin. Yenna-yas qebleɣ, aha, yenna-yas eǧǧ-iyi tura ad xemmemeɣ, aql-i smuquleɣ ad xemmemeɣ. Yenna-yas xemmem s ttawil-ik, tinafag temɣeḍ ddem-itt. Tadda tekcem tzizwit-nni, tmuqel-d akk, tufa-t n deg tiberkanin, timeɛbuja, kul ta amek i tga, tufa-d yiwet tettfeǧǧiǧ, yebɣa ad d-iɛeddi wudem-is si lidra-nni, si ṣṣifa, dɣa tenna-yas ihi d ta, teffeɣ-d kan tufra lidra-nni, tḍewwer, a tdawar, a tdawar, dɣa aqcic-nni iwala-tt a tdawar, yenna-yas netta. Dɣa yewhem baba-s-nni, Amek? Ini-s yefka acku ur yezmir as. Ini-as teẓriḍ ihi a mmi, yelli agi i taddart akk tebɣa-tt. Ini-as tura ihi d kečč i d argaz imaɛnen akk dagi di taddart. Ini-as ihi yawi-tt, d tagi i d tameṭṭut-ik. Ini-as seg wass-a dayen awi-tt-ik yid-k d tameṭṭut-ik, ṣeḥḥa d lehna-k. ihi tagi d tamacahut-iw ur d-wwiɣ tamacahut-iw lwad lwad ḥkiɣ-tt-id i warraw n lejwad cwaṭen ad ten-ixzu Ṛebbi ma d nekkni ad ɣ-yeɛfu Ṛebbi ar tikkelt nniḍen ma yebɣa Ṛebbi ad d-nawi timucuha tijdidin tanemmirt